Tuhikitia tu hapai nga ara mai ona manomano ki o ki o ki e. Wei no toia te waka. Toia ra ra te waka i roto i nga haupu keri keri o Urutā kia puta mai ra tatou ki te whai ao ki te ao marama marama marama marama toa taha tu o te rangi. Kei nga tai, kei nga wehi, kei nga pātaka whakairinga korero e nga pou o nga iwi, tena koutou. Nau mai rā ki te kapua o te uru i tēnei wā, tēnei te arumihi ka rere atu nei ki a koutou. Kei ngā mate o te wā, piki ake rā ki runga i te raua roa, māna rā koutou e pupui atu rā ki te tārewa tū o te rangi, ki reira koutou takoto mārire mai ai. Kawe anō rā, nau mai rā ki te kupu o te uru, ko au tēnei, ko Rauru Broughton. Ko te kaupapa o te kupu o te uru e tino e paiereere i ngā kōrero o te reo o te uru, e tino ngā pūrongo o te reo o te uru o tēnei wiki tonu nei. Bueno e pou tautokongia ana tēnei o ngā kaupapa e ngā reo irirangi e toru, Ko ia tērā ko Te Korimako o Taranaki, arā ko Te Reo Irirangi o Wanganui tae atu rā ki a Kia Ora FM, Te Reo Irirangi o Rangitāne. Hoi anō ki tā tā tenei pūrongo tuatahi mō tēnei wā. Kei te aʻu atu rā te iʻu ara ki te pā o ngā riki, ara ki. ki runga o te pā o Rātana, kei reira rā ko te whānau paki e tūtū mai ana. He whānau mārama pū ki ngā taonga pūoro, he whānau e mōhio tonu ana ki ngā taonga ine waiata. Koia nō rā tēnei o ngā kaupapa e aro atu ana ki tētehi waiata kura Maimaiaroa. He mai maiaro anō ngā tama nei o te whānau Paki ki tō rātou pāpā, ō rātou matua ake, kua riro nei ki te ao wairua. Nā runga i tērā me uri atu rā ki tēnei o ngā pūrongo nā Tema Ēmei, arā mō tētehi waiata ou kua puta mai i te whānau Paki.

Ko te mahi puoro e rere ana i te toto o tēnei whānau. I ahu mai i Rātana Pā. Ko Rātana Pā tētahi o ngā wāhi rongonui i te motu o ngā mahi puoro i Aotearoa whānui i ngā tau 50 ki te 80 i tērā rautau. Ko tā te mātāmua a James, ko ia hoki te kaiwhakatangitangi rakuraku nō rātou te maringanui. I whānau mai ai rātou ki tēnei pā harakeke. My father and his whole generation of course should know a tikaraina, straight lines, and all those musos I guess I could say were, you know, were a by-product of that generation. Ko te tuarua, ko Gerard, i tīmata ia ki te ako i te pūtōrino i mua noa atu i te matenga o tōna pāpā. Koia hoki te puoro i whakatangihia e tōna pāpā, Ko tōna manako nui, kia kounga ake ana pūkenga i tōna pāpā. It's an awesome feeling, eh? Um, being able to pick up the horn and just like my dad did and my grandfather did and actually he's he's still playing now he's still gigging now my um koko is and you know so

Um, that was his ways of teaching, eh?
And it was awesome.
Ko te tuatoru, ko Joel. Hei ko tāna, he orite tō rātou manawa nui ki ngā mahi puoro, waiata anō hoki ki tō rātou pāpā. He maha ngā waiata i titoa e ia. He pūkenga maha ōna ki te whakatangitangi hoki, engari

pushed that on me quite a bit so and then I once I started um you know composing waiata and compositions of music as well I, I was just like you know um, blowing away with what I can do, actually can do. So I, yeah, I do do a lot of that stuff for the brothers. Ko te pōtiki ko Benjamin. Ko ia hoki te kai waiata o te waiata nei. He pūkenga maha ōna o te whakatangi pūoro i ere anō hoki. I tipu tōna māia ki te whakangāhau mā roto i ngā mahi kapa haka. He ai ki a ia, e whakawhetai ana ia mō tēnei honore nui ki te waihanga waiata me ōna tuakana. It's had a real strong influence, um, not, uh, not so much of the singing wise, but as a performing wise as well. Um, doing kapa haka all my life growing up and coming through the ranks and so to jump up on stage and sing is um, not too daunting on me. But um, yeah, Kapa Haka's played a big role in my life growing up with uh, performing and singing and stuff like that. Ko tā Marcel Martin kōrero, nōna te maringa nui i whai akoranga nui ia i raro i a John, he kaupapa nui whakaharahara tēnei mōna i roto i ana mahi puoro katoa. Because I know it was um,

and fun, very exciting to do it all with the brothers. But um, I feel really proud of everyone to to come out the end. It's been two years. He pēne takiono tēnei. Tāpirihia ko te kaipatu taramu a Api Phillips. Kei ngā toa hoko pūoro katoa ki runga ipurangi ka taia te hoko i te waiata nei. Te mihemi te reo o te uru.
Katahi te ataahua te huatau mai o te waiata Come on up ana. Koia tera a titi o nga waiata a e noho a huareka mai ana ra ki te whatumanawa rawa. Tae noa atu ra ki tona kaupapa, ara e pura mai mai aroa ki te papa ara o te whānau paki nei. Koe no ko tāku ai tēnei wā e te iwi i runga i ngā kōrero kua puta mai a, i tēnei takiwa o Wanganui, oti anō e kaha tonu ngā tāngata ana ki te hono atu ki te waiata nei, e tino ki te whakarongo atu ki te waiata nei. Kāre e kore ki taku titiro ka piki ake rā te kounga oti anō te rongonui o tēnei waiata i ngā pae a Urewā tārewa tū atu ai tēnei waiata ki te rangi. Nō reira e te wānau paki, tēnā rawa atu rā koutou, e konei au e pakipaki atu ana, oti anō te tini e pakipaki ake ana ki te rangatira katoa mai o ā koutou mahi. Ko te reo o te uru a Webb tēnei me āna nei a pūrongo ko te kupu o te uru oki tēnei ana e taunaki ake ana i ēnei o ngā pūrongo i tēnei wā, when or road of autumn te kōrero ake nei. Ko te pūrongo te wai ake nei e hāngai tonu ana ki te mate pokokoua nei, arā, o te urutā. Ko te waanga ki te waka ora te pūtake o te pūrongo e tū nei. Arā, e āngai ake ana ki te rongoā ārai mate urutā. I ngā ringa nui ai tātau i tae ake a Te Reo o Te Uru ki te takiwā o Taranaki ki te mātongatonga ki Te Āwera. ki te āti noa ki te kapo mai i ngā kōrero e pā ana ki te ārai mate rongoā, ārai nei i te urutā. Kei konei rā ko te pūrongo a Eruera Rerekura, koia tēnei me uri tātou ki te pūrongo nei.
I'm asking the team of five million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kei te toro atu te Poari Auora Aro i o Taranaki ki te onga e mahi ana i te rāngai matua kia wero i a rātou mo te mate kōwhiore. Nā te momo Delta, kua piki ake te taumātanga kia wero ia katoatia ngā tangata e mahi ana i te rāngai matua. Ahakoa e tokoiti ngā kanohi Māori i roto i te rārangi nei, kei konei tonu rātou e wero i ana. In terms of the um, the response from Māori, it's hard to tell at a booking level um, what that's like, but we are seeing um, Māori faces coming through, which is, which is awesome. Hello Māori, please come, please come.

Ko ngā kaimahi i te rāngai matua, me ngā kaimahi auora te āngaitanga matua. So we're looking at people like supermarket workers, um, people who are healthcare workers, people working in rest homes, people going into other homes to care for people, um,

Hoki mai rā e te iwi. Auti anō rā ko te āhuatanga ki tēnei o ngā pūrongo, ana, e kite atu ana te nui o te tangata, ana, e waiwai aere ana i tēnei o ngā rongoā ārai ma te urutā. Oti anō rā e aioki rā ki ngā kōrero whānui, a ko te iwi Māori kāre i te tino eke tū ki ngā taumata a Uku Wakarunga, Ana, ko ia tēnei ko tētehi o ngā āwangawanga hoi anō a ngā ratonga auora. Engari nā roto rā i tēnei o ngā pūrongo kua rongo ake rā tātou, arā, i te nui tonu ā, o te hunga e whakaaro ake ana kaua ki a rātou anake e tino e whakaaro nui ana, nui ake nei, ana ki ō rātou wanaunga otiano te whānau pū. Nō reira, kei a koe rawa te tikanga e te iwi, ina ka ia i a koe ki te wai, o tino ki te uiui mai i tēnei o ngā rongoā, hei ārai, arā, i te mate urutā. Nā runga i tērā, karanga mai rā koutou katoa, ana kua wāngaia ki tēnei o ngā rongoā, whoi anō rā, hei oranga pūmau wou mō tō whānau nui tonu. Koe anō nā runga i tērā e te iwi, e tāpiritanga o kōrero hoki, e kukore e utu, kukore e utu mō tēnei o ngā rongoa, ana, oe anō tāu, ana, ka piki ake ki runga i te roro iko, ana, ka whakapā atu rā ki ngā wā i ara aumaru, ana, ngā wā i tuku rongoā pēnei. Koe anō nā runga i tērā e tātou mā, me tere rā te rere, ana, ki tēnei o ngā kaupapa matua hoki e tū nei. Koia tērā ko te ngā whakataetae manu kōrero ā-motu. Nā, ko te kaupapa matua nui kua puta, ā, i ngā kai whakarite i tēnei kaupapa ngā kai manaaki i te kaupapa nei, ngā manu kōrero ā-motu, arā, kei te tū tonu te kaupapa. Anake te tū tonu te kaupapa, engari arā e te i rerekētanga Ana kua puta mai, ā, e āpai kia pai ai te rere me te tū o te kaupapa nei. Nō reira, koia tērā e taotau mā, ā, i runga i tērā, me tauri atu i tēnei wā tonu nei ki te pūrongo mō ngā manu kōrero whakataetae ā-motu.

ā, ko te komiti whakahaere o Manawatū Horowhenua ngā kaiako o konei, ā, ki te komiti, ā, matua, te komiti ā-motu, ā, mō te kaupapa nei mō ngā manu kōrero, ā, kia whakataungia mēnā ka haere tonu tā tātou nei kaupapa, ko ngā manu kōrero, āe, i te mutunga iho, āe, ka haere tonu, ka tū tonu tā tātou kaupapa.

A kāti ake tēnā nō tātou e te iwi te anga nei ke te āhua raruraru a tēnei o ngā pūrongo i tēnei wā. Heoi anō rā, e mihi tonu atu ana rā ki a koutou nā e mātakitaki mai ana i tēnei o ngā hōtaka a te kupu o te uru. Heoi anō rā, kei te tatari tonu ake ki a Wakatikaina, tēnei o ngā Ka atu a Uata, ā, kia tere piripi waka ō tōna puta atu ki a koutou i tēnei wā. Nō reira, koia tērā. E oti anō ko te pūtake o tēnā o ngā pūrongo i te iwi ki a Matua Mārama, ā, kei te tū tonu te kaupapa o ngā whakataetae manu kōrero ā-motu, ā, ka tae, Ā, ka rua, ko te wai atu i te ao matihiko, arā, ngā mahi rorohiko nei, te ipurangi, ā, ka noho mai ko tērā ko te ara tuku, ko te ara tuku atu ana i ā, ngā ua taketake o Aotearoa ka tātai manu kore. Nō reira, e āhua tanga, e, e āhua rerekē ana te, te ara tuku, engari ko taua kaupapa tonu kei te tū tonu, kei te tū tonu. Nō reira, ki a koutou rā, kei ngā, uh, kei ngā mana whakaaere, karanga mai koutou. I whakaaro nui ai ki te kaupapa nei, a kua kei roto tonu mai tātou i ngā taimaatanga o te uru tā e te iwi. Mm. Nō reira, ka pai tērā, ka pai tērā e tātou mā. Engari arā e te o ngā kōrero ka puta i roto i ngā wiki, hei wakamana i e te o ngā hāuatanga a ki ngā manu kōrero a Motu Ngāi Kati Mea Nui, e ngākaunui ai tātou kei te tū tonu te kaupapa ka tae, ā, me taku mōhio hoki, nā, ko te wā i kī ngā kai kōrero, ngā manu kōrero o te motu, ā tātou tamariki, puta noa, puta noa, e hoa mā, nā, kei te tino harikoa e kakakau ana, e iri pū, e iri pū ana, arā, ko te ngākau i a rātou. Nō reira. E te kaupapa ngā manu kōrero, ngā waka tae te manu kōrero ngā motu, ka ranga mai, tēnā koutou. Weno i te iwi ko te kupu o te uru tēnei, ā, weno e wai ake nei, ko tā tātou nei a pūrongo a whakamutunga i puta i te wiki nei i runga i te reo o te uru. Weno ko tēnei o ngā pūrongo e puta ake nei e tino kainga ngākau, ara ko te kai tonu te kaupapa. Mm, ka tika. Ana ka noho mai ko te kai i tētehi mea nui ki a tātou. Ana koia tērā, a, ko te wā tēnei ki te nuinga o te motu, kua tau mai tātou ki te taumata o i te tuatoru, aunga atu i a Tāmaki Makaurau. A, Nā runga i tērā, ā, kei te tūwera mai ētehi o ngā wāware kai, wēnei te wā i ai ai a Kentucky Fried Chicken, kei te tūwera mai a Hora, ā, me tērā atu o ngā wā i ai a Maki Tānare, ērā wā i nana ana e tū ana, ā, e tūwera mai ana ki te, ki te nui i tēnei wā. Arā atu anō te unuo, te roa o ngā rārangi waka i puta atu au ina rahi ana ki Ahau. te atua au, ā, nā te roa o ngā rārangi nei, e ahu pērā atu ana. Engari ko te wā i kī tēnei o ngā pūrongo e titiro ake ana ki ngā kai o te kāinga, ngā kai, ā, māori ake nei i tupu mai ai a Papatūānuku, he tupu ā-nuku, nē, he tupu ā-nuku, ā, te tino, ā, aronga o tēnei o ngā pūrongo, arā, ko te kai aua. Nā runga i tērā, ko te pūrongo nei nā Eruere Rerekura, ā, me uri rawa tātou ki te pūrongo i tēnei wā. Kāti noa kē te iwi teanga nei, kāre i te puta hoki tēnei o ngā pūrongo ki te whai ao, ki te ao mārama. Awe anō, nā runga i tērā, ā, tēnei au ka mihi ake, otiia anō ki a koutou katoa, i waitaringa mai nei, e waitaringa tonu mai nei ki tēnei ao ngā kaupapa, kia tau ko ngā manaakitanga ki runga i a koutou. Koe anō ka tika hoki kia tuku atu rā ko ngā mihi tūturu ki runga i a koutou e te Māngai Pāho, nā koutou i ō mai, ko ngā rauaweawe, ngā uruuru kia rere pai ai tēnei o ngā manu. Koe nō ko au tēnei ko Rowley Broughton e miri ake ana ki te tini, ki te mano, tēnā koutou, karanga mai, karanga mai, hoi anō, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire rire au, pai mai.